Mae 'di bod yn flwyddyn a hanner do, methu gweld teulu, methu gweld ffrindia, a un o'r unig betha sy 'di cadw fi fynd 'di cwcio. A ma 'Dolig yn adeg i smasho'i yn y gegin yndi? Dwi isio danos i chi be fydd ar bwrdd bwyd fi blwyddyn yma, so dwi 'di fod flat out yn y gegin yn trio'r recipes cŵl allan. Dwi'n stwffio'r twrci a'n rostio gwydd epic Hong Kong style efo llwyth o spices awesome. Bach yn weird, neu llwyth o spices, ond seriously, ma' hwnna'n blasu atha Dolig. Sides next level fatha cauliflower cheese pimped up to the max, a oes, ma' 'na sprouts. Does 'na dim byd mwy trist pan ma' sprout yn cael ei berwi a berwi am oriau. Churros Mexican a sauce chocolate spicy a boozy sy'n rili hawdd i'w wneud. Os da chi, fatha fi, di cael llon bol o bwdin Dolig. Mega crispy, mae'r tu fewn fatha cwmwl o'r tyro mwya ysgafn yn y byd. A mae Dolig yn amser i rannu yndi? So fyddai anghendar Chris arall yn cwcio rywledd yma'n hen ysgol fi'n dre at achos sy'n rili agos at ynghalon.

Traddodiad fyd y Nadolig, cyn ei dim byd, cyn adar pres Santa, cyn ffonio teulu dy Nadolig llawen, cyn prepio, cyn cwcio, di cael diod next level i setio fi fyny am y diwrnod a sa dim byd yn hitio sbot mwy fi na Bloody Mary. Cychwyn efo fodca rili oer a topio i fyny efo jiws tomato. Mymryn o Worcestershire sauce. A tabasco am y cic, ia? A ta beth, fi hot sauce next level o fama o Guadalupe. Dwi'n lyfio hwn. Oh, a chdi ffordd y setio dyn nhw, Styr bach. A ta beth, mae hwn yn dau o 5 o dech ni'n barod ar bora dolyg. Cychwyn ni off yn iawn. A gorffan ni off efo secret ingredient Halan y môr lleol efo celery seeds. A 'na chdi, Bloody Mary, Mari Waedlyd. Iechyd da. Oh. Whoo! Ti'n mae snack bach ydy. Mm. Iawn ta, sweet arall. Bach o cwcio, ia? Bob diwrnod dolyg ers dwi'n cofio, dwi'n bita tyrci, a tro be, dwi yn lyfio fo, a dwi'n ben fy hun chwaith, mae dros 80 y cant o pobl Brydain i gyd yn smasho tyrci drwy dolyg. Mae yna ta deg miliwn tyrcis. Lot o turkeys. Boi o Yorkshire o'r enw William Strickland nath ddod â'r twrcis cyntaf i Brydain 500 mlynedd yn ôl apparently, ond nath nhw'm rili dod o boblogaidd y fama tan y 50s. Ond cyn hynna, un o'r cigoedd mwyaf poblogaidd at Nadolig oedd gwydd. Yma yn stad Rhyd, gwrthyml Corwen, mae'r ffarmwr Gareth a'i dîm yn ffermio gwyddau next level. Iawn Gareth! Bore da, Chris.

A dod i rhydd y glwyddau gorau yn y byd, dwi'n cael glwad? Wrth gwrs, a mynd dros y byd hefyd, mae hynny'n uh, beth da sy'n beth neis. Lle da chi'n gwerthu nhw?
Mae yna rei di mynd yn barod i lefydd fel Hong Kong a Singapore. O, no we. Mae Hong Kong yn nôn am y, am y roast goose, so mae siwr hwnna di pryd bwyd mwyaf enwag Hong Kong, so mae mor cool bod nhw'n cael glwyddau chi yma yn Hong Kong. Yeah. Dwi'n gweld y glwyddau fyna, gyd yn... Uh... Dyna ni, heina sgynna ni ar ôl. Ond nhw'n cael bywyd rili really da fo fan di, maen nhw'n cael oh. bywyd amazing. Allan bob dydd. Pa bryd

Yes! Dwi'n hollol buzzing! Yli ar y gwydd 'ma. Neith hwnna change o'r turkey neith? Gwydd lleol, gwydd Cymreig! Dwi'n lyfio fo, ma' 'na fat content rili da yn hwnna. Ma' hwn yn cig sbesial, a t'o' be'? Pan dwi'n meddwl am gwydd, ia, dwi'n meddwl am Hong Kong. Ma' Hong Kong yn enwog drost y byd am roasted goose nhw, t'mod? So, o'n i'n meddwl cyn i Nadolig fi tro 'ma, hitio fi dipyn bach o Hong Kong love, ia? Gen fi spices rili cwl, strêt fewn i'r prep. Pan ti'n cael gwydd o'r bwtsiar, fel 'ma fydd o. Tu fewn y gŵydd, oedd rhein 'di rapio mewn plastig bag, t'mod y giblet, yr offal, peidiwch byth â taflu hwnna i fewn, hwnna sy'n mynd i neud dreifio 'Dolig chi yn next level. Tyrru string 'ma off. So, torri'r wing 'ma, 'di hynna fewn efo'r giblets. Ideal. A dych chi weld fo'n mynd pam drwy hwn ar rac. So, mae'r hen masters yn Hong Kong yn prepio gwydd nhw efo broth really poeth. So, dwi'n hitio fo dipyn bach aromatics. Schezwan peppercorns! Dwi yn lyfio hein, mae hein yn rei rili da. Wah! Fewn i'r dŵr berwedig! So ti jyst isio roid dipyn bach o blas yn y broth 'ma, dipyn bach o halan, ma' clementines a gŵydd yn best mates ia. Fewn efo ryw dau hanner ionyn, garlic bach, bach o rice wine vinegar, dau star anise, fewn â fo. Ceia dar, gadael hwnna simran ddipyn i'r blasus 'na a'r spices aromatics infiwsio. A t'o' be', mae'n smelio fatha Hong Kong yn fama, dwi'n lyfio fo. Ma' Hong Kong yn actually mel fragrant harbour, faint o cŵl 'di hynna? Ma' hwn 'di bod yn berwi ŵan am ryw deg munud bach. Ma' hwnnw'n tip da efo gŵydd neu chwadan. Jyst bystio fo efo'r broth poeth a so strêt awe ti weld y croen yn tynhau. So ma'r fat 'na'n cychwyn rendro strêt awe a ma' jyst mynd i helpu ca'l y croen 'na'n golden crispy. A hynna ti isio pan ti'n cwcio gwy 'de. Jyst gadal hwnna oeri ŵan a tra ma'n oeri ma' hitio 'dig bach o Hong Kong love ia? Pestle and mortar. So, pan dwi'n cwcio gŵydd, t'od, neu chwadan even, dwi'n licio seasonio fo'r tu fewn, t'od, ti isio'r croen o fod yn golden crispy a ti roid unrhyw spices a herbs a ballu ar y croen, ma' jyst yn mynd i llosgi a dyma wneud croen rili cŵl. Yn fama lle 'na i ddailon dwrn o'r Szechuan peppercorns, pump clove a dipyn bach o Chinese five spice. Wedyn digon o halan a siwgr a dwi'n basio nhw i gyd. Chydig o raiswain vinegar a twtsh o soy sauce. A dwi'n gwybod mae'n swnio weird ia, ond oyster sauce yn mynd yn stunning o'r gyd gyda gŵyr ia. Adlio'r ffan, jiws dau clementine. Hwnna'n turbocharge to the max. Wah! O, mae hwnna yn dolid iawn. Trust i chwi. Dwi'n chwel bach yn weird. Dwi'n llwyth o spices efo lluniau dolid, ond seriously, triwch o iawn. Ar ôl gwadio unrhyw ddŵr o'r wydd, dwi'n rwbio'r Hong Kong rub yma tu mewn o. Mae rhoi y rub yn y cavity yn mynd i seasonio'r cig yma i gyd, to. Mae'r stem yna'n mynd i ffiwsio. Pan mae'n cwcio t'od efo'r fat 'na sy rendio mae jyst yn mynd i blas stunning yno ie. Ella dim y peth neisa neud ar bora Dolig ond mae hollol werth o! Yn ola, dwi roi garlic i mewn i'r cavity, llwyth o clementines di heneru, a nionyn. A ty be, dwi ddim yn ffan o roi stuffing fewn yn aderyn iawn dw fi recipe really cool stuffing i ddanos i chi wedyn so llecha hein mewn unwaith y rhei dwi di blasu di yna sam wast li. Wedyn, dw i'n neud yn siŵr bod o'n sealed fel bod y blasau tu mewn yn medru dod i abod i gilydd yn well, ia? Iawn ta, mae'r gwydd yma yn barod i mynd fewn i'r pop du. Fedrwch chi roid o fewn am tri awr, ond dwi'm yn gwybod am chi, ond mae pop du fi yn jam-packed o Nadolig. So, dw i'n lyfio cwcio tu allan, cael y fire pit, y smokers, y barbecue on the go. Mae'n jyst rhoi llai o stress yn y pop du, yndi? So, sbïwch ar y bad boy yma. A da chi'n gwybod faint dwi yn lyfio cast iron. O'n am drwm. Ali Cwl, cast iron o Germany. Mae nhw'n bildio pethau dda hwnna, yndi. Ond mae yna draig really cool ar efo. So ni'n gorau prynu fo oedd presant dolyg i fi. Gynna fi. O, mae cleiad fo'n drwm. Iawn ta, dwi'n eisiau mynd i roed llwyth o ionod yn y gwylod. Jyst mynd i protectio'r gwydd o'r tân, to. Bach o oranges. Llwyth o garlic. A dwi'n mynd i iwsio'r garlic tro wedyn mewn recipe really cool. Fewn efo'r gwydd. O, mae'n ffitio, just about. Gorffan ni off efo jiws oren. Fewn efo. Waw. Mae hwnna'n ddolig, ynddi? Mae hwnna'n dolig. Dwi yn buzzing. Ewn ta, ceiad on. A draw i'r tan. Mae hwnna'n crochan anna hwnna. Dim ond am y bacon! Dwi'n rhoi'r embers a'r coed ar ben a bob ochr y pot fel bod o'n cwcio fatha popdy. Mae'r gwydd yn mynd i gwcio am ryw dair awr, ond na'i nôl y bacon ar munud. So wwan bod y centrepiece yn sorted, dwi eisiau treitio'n hyn. Tra mae'r bacon yn cwcio ar y gwydd, dwi isio brecwast rili budr, rili next level i cadw i fynd trwy'r dydd, a sbïa be gynna fi fama, Cenarth aur. Dwi'n rili massive fan o cowsys Ffrenig fatha Epoisses, Mont d'Or, ond 'dan ni'n cynhyrchu cowsys jyst mor dda â nhw. Dwi yn lyfio fo, maen nhw'n golchi y caws llaeth buwch 'ma mewn seidar. Faint o amazing 'di hwnna, yli faint o stunning 'swn i jyst yn golchi mewn seidar bob diwrnod. O, t'bo be, mae'n stunning fela, ond Neud o mwy next level. Dwi isio cwcio. Jyst i bach o slit yno fo. A dwi fan o rei slit fel yna fewn. Pan ti'n mynd am y dunk cynta, ti'n mynd cael jyst un darn masif o croen. Mae yna darn o croen i bob dunk, a dwi yn lyfio hynna. Iawn ta. Nôl fewn i'r pren. A dyn bach o llinyn. Jyst rhag ofn i'r pren na splitio tra mae'n cwcio. Ti'n mynd anodd neu not pan ti'n bod bysydd sa sausages. Ideal. A un peth arall, neud o even mwy next level. Drop bach. O, dwi'n gwyn da. Mae hwnna jyst yn helpu neud o yn extra, extra gwy. Lyfle. A fewn i'r popdy am ryw 20 munud. Ar 180. Mae'n ddolig ynddi? Pam ddim, ia? Ges i blydi merid yna, glasod o fi yna. Mae yn nadolig llawan. Checkered bacon. Oh, oh le rhaid Bech na'n bacon mwy o next level efe o'n. O, bacon, done. Weld sy'n sharps ar y caws cennarth yma. O. A hynna, beth sy'n cool, mae dydyn bach o green green ar y fo, ti'n cael y froth cool nath o'r caws infused green froth, dwi ar lyfio fo. Iawn ta, sortio'r bechdau beicio yma lle ne. O ta be, diwn ddim yn anna menyn.

Mae'r crackling ar y croen ar y top. Jyst mynd â hwn, ia. Y bych na'n bacon mwyaf off the hook dwi erioed i gael. Mmm. Mmm. A ti'n fawr pwysig, ia? Sa chdi di'r chef, ia? Ti'n cwcio feast i llwyth o bobl, ia? Ti'n edrych ar ôl dy hun, iawn? Brecwast budr. Bach o quick fix, ia? Mmm. Cadw wrth fy fynd, ia? A paid byth anghofio basio bach o win weithiau. Dolig yma, dwi'n cwcio gŵydd, a dwi'n mynd amdani Hong Kong style efo digon o sbeis. Mae'r bad boy yma wedi cael tair awr ar y tân, a ddylia fo fod yn mega juicy erbyn ŵan. Oh, waw! Hwnna ti'n galw showstopper! Mae'r lliw yn y croen 'na'n stunning, mae mor crispy! Dych chi'n gallu smelio 'wan be dwi'n gallu smelio, ia? Waw. Iawn ta, ma' nw'n barod off y tân. Ma'n rili rili pwysig. Ma' hwn yn angan at at least awran da restio. T'mo' os gallu gadal hwn restio dwy tri awr t'mod essential gadal o restio. O paid â badlu ŵan. Tra ma'r ŵydd yn restio, dwi'n mynd iddi'n galad efo llwyth o sides. Sprouts. Iawn ta. Lot o ni efo love hate relationship efo Sprouts yndi? Dwi fy hun yn lyfio Sprouts jyst i berwi nid i stimio ond os dach chi'm yn ffan o Sprouts rhowch go ar y recipe mae iawn dach chi'n garantîd o lyfio fo a ti'm yn gor'o' mwydro efo neud rhyw croes a dim byd arno fo jyst torri'r gwilod off tynnu'r croen a torri fo'n hannar a i fi ti methu ca'l Dolig heb Sprouts ia dwi yn lyfio Sprouts. Dwi isio neud menyn bach rili cŵl am efo'r Sprouts 'ma.

A ta, unwaith mae o fel 'a, mae yna. Yn fama dwi padall ar medium heat, sprout fewn ar yr ochr sydd 'di torri, so dim olew na dim byd arno fo. A tisio rhoi hyn fewn yn fflat achos mae'n rhoi mwy o surface area i cael o'n charred, so a hwnna sy'n turbochargio'r dish yma. A mae straight away jyst y smell o sprout sych yn ffrio yn stunning, so so dim byd mwy trist pan mae sprout yn cael ei berwi a berwi am oriau a mae'n troi fyny mush, Mae'r smell yna'n shocking hefyd yndi? Ond gna fo fel 'ma! A newch chi lyfio sprouts ia? Gadael heina am ryw tri, pedwar munud wan jyst i defelipio'r crust 'na, paid a symud drwy'r gwmpas. Mae 'di bod ryw tri munud wan. A wedyn strêt awe ti'n cael y chard 'na t'mo'. Siwgwr naturiol y sprouts 'di hwnna t'mo' so dim olew na dim byd yno fo. A ti isio mynd â fo to the limit ia achos 'a'r char 'na sy'n turbochargio'r sauce. Ai ta ti isio cadw fatha integrative sprouts so ti'm isio gor cwcio sprout a ti isio fo ca'l bite. Iawn ta? T'mod ma' bach o bŵs yndwt? A ma' fy mwth extra sych yn gweithio'n perffaith i hwn. A'r un stwff o James Bond yn ca'l ni ddiod ia? Neith hwnna jyst pigo fyny i'r darna'r sprout sydd crasu ar gwilod y padall. A wedyn gadael hwnna ryw diwsio lawr o tua hanner t'mod jyst cwcio'r bws yna i gyd off. Mewn efo'r menyn anchovi a gadael iddo fo doddi drost y sprouts yna i gyd. Paid a cymysgu fo gormod chos tisio nhw gadw i siâp. A be sy'n mynd yn berffaith efo hein ydi parsley fresh. Mae parsley efo'r vermouth a menyn a anchovies yn mynd efo'i gilydd fatha. Sir Wynfa Plumsan. Os da chi'm yn gwybod pwy di Sir Wynfa Plumsan, bydwch yn poeni, fydde SVC yn chwarae repeat trwy Dolig. Ola, dipyn o bupur du. A chdi, sprout really cool. Ond deg munud. A mae'r sauce na kind of cyfro bob un sprout. A na chdi, sprouts mwyaf hawdd yn y byd. Ond rili turbo charged o. T'be os ti ddim yn licio sprouts, dyna chance i hwn iawn, nei di licio hwn. Mm. A hynna be' dwsio sprout i fod ia. Dim jyst toddi fyny mwsh yn lled chdi ond ma' 'na texture efo, ma' 'na crunch iddo fo. So chario i yn y pum munud cynta, hwnna sy'n neud y recipe yma ia. Mm. Sbrawd sgora yn y byd. Ho, ho, ho. Sdim byd waith pan ti'n cael cauliflower cheese a mae'r thing wedi cael ei berwi i marwolaeth a ti'n cael soggy

Dwi yn mynd i jyst amenyd i'r part yma, chos ma' marineidio fo yn stainio dy ulo chdi. Dyna di helpu llawer. Yn i prep banana yn iawn. Rili syml. Olive oil.

Al i gymysgu. Wedyn adio dipyn o lefrith, ond chos mae'n ddolig, dwi'n rhoi hanner llefrith a hanner hufen dwbl. Iawn ta, unwaith mae'r cream a llefrith yn dod i fyny bybl, tynnu fo off, fan mae dod off. A wedyn fewn efo'r caws, off y tan. It's just yr residual heat yn y cream a llefrith toddi'r caws yma. So be' 'dan ni'n neud fama ydi Cheddar Cymreig mature. Cheese sauce rili hawdd ond t'o' be', mae o wynnar bob tro, ti methu mynd rong efo cheese sauce 'ma. A t'wel' i faint o hollol silky smooth mae o. Jyst fel blas bach dydi o 'di o dim halan. So ma' llwyth o caws yno so ga'i weld os ma'n angan. Na, ma' wnna'n spot on. Waw! Ma' wnna'n stunning. Efo'r sos caws 'di neud, dwi'n prepio'r blod fresych smoky 'ma. Tynnu'r stalks a torio mewn i chunks meintiad gwahanol. A mlaen efo'r sos 'ma! Ho ho ho ho! Sbia ar 'wna! Guaranteed 'da chi'n llyfu'n strange chi erbyn wan. Os 'da chi ddim, fydda chi mewn hanner awr pob yn dod allan o'r popty. Yes! Iawn ta, mae hwn yn hollol optional, ond dwi lyfio cic, even efo cinio Dolig fi, so... Sprinto'r chilis dros y top. A gan bod i fioli eto, o'n i eisiau gwneud uh, crimbo twist bach. Mae'n bad i fi nutmeg. Oh, mae nutmeg yn smell Dolig, ynddi. Ideal. A just gorffen i off. Love you Dial Sage. A neith hyn crispio yn rili neis ar y top. A dwi'n massive fan o sage 'di crispio ia, ma'n lyfli. A 'na chdi. Cauliflower cheese. T'be' hwnna, 'swn i gallu bita hwnna ŵan, ond ma' 'na ryw hanner awr bach yn y pop du. Ar i 180. A jyst checio ta ma'n byblu, ta ma'n golden brown, ta ma'r edges caws 'na ar yr ochor yn cychwyn crasu. Ti'n gwbo mae yna. Dwi hefyd mynd i fod yn syrfio pigs in blankets efo sêj, a gorffan nhw off efo mêl a hada sesame. Moron piws, oren a melyn 'di par-boilio'n pum munud. a wedyn rostio eto efo mêl a troma pine nuts. Tatws smash di neud efo'r garlics a nes i rostio efo'r ŵydd ac olive oil. Change o fenyn yndi? A super silky. A nes i ddeutha chi beidio taflu'r giblets na do? Dwi ffrio nhw off efo adenydd yr ŵydd i neud stoc homemade. Wedyn iwsio fo i neud gravy next level efo ystafell llwyth o port. A'r secret i datws roast rili crispy a llawn umami ydi berwi nhw am pum munud, wedyn beistio nhw mewn sain gŵydd sydd efo llwya da o Marmite, ia, Marmite! Mewn i popty poeth am 40 munud a fyddan nhw'n crispy to the max! Mae'r recipes epic 'ma ar y wefan, s4l dot cymru, Bwyd Epig Chris. Maen nhw'n rili syml i wneud a mega blasus, so ewch am lwc ie? Ond un o highlights fi o unrhyw ginio Dolig ydi stuffing a ma hwn yn awesome. Dach chi goro cael stuffing next level efo cinio Dolig, a fama dw i 'di sausage meat gora na byd, llwyth o ffat, mochyn Cymreig. Ma hwnna'n smelio dda. A trystwch chi, peidiwch â sgimpio ar sausage meat diwrnod Dolig, iawn? Peidiwch â mynd am yr un rhad, rubbish. Ewch am yr un da, efo llwyth o ffat. Iawn ta, pimpio fo fyny ia. Dwi wedi rhoi bach o rosemary a thyme yn stwff i mi. Just llaw dipyn o'r dail off. Iawn ta, just rhoi rough chop bach i'r herbs. Fewn i'r herbs, rhoi dipyn bach o'r zest lemon. A mae'n pwysig i iwsio rei unwaxed.

Mae pawb yn dweud chestnuts 'Dolig, ond i fi, pickled walnuts, a dwi'n lyfio fo, un o food heroes fi, Trevor Gulliver, nath o ddeud, quote, A plate without a pickled walnut is like a postcard of a sunset, it's ok but not the real thing. So, big love pickled walnuts. A mae'n neis tibod pan ti'n cwcio rhywbeth mor rich a mor ffatty a gŵydd, ti isio rhywbeth i torri trwy'r ffattiness 'na oes?

Yn y sosij yn fita hwnna sy'n cadw fo'n jiwsi. Gas lun fi stwffing sych ia. A ti'm isio gor weithio fo iawn, jyst digon tra mae bod dim di cymysglu. Ti isio cadw rywfaint o aer yno fo. Unwaith mae bod dim di cymysglu efo'i gilydd, fewn i'r tre. Dwi'm yn annog roi olew na dim byd yno fo, mae yna digon o fat yn hwn. Ti'n gwybod pan mae rhywbeth yn smelio dda yn ro, mae'n mynd i fod yn next level pan dwi'n cwcio fo. Just dol chi dilo. Iawn ta, bron iawn yn barod. Just eisiau gorffen i off fo mwy o'r walnuts amazing ma. Os dach chi roed 'di trio pickled walnuts o blaen, seriously, ma'n stunning. Ma'n mynd yn rili dda efo game meat a hefyd stunning efo jyst caws a cracyrs. So ma' pawb sy'n cael darn o stwffyn yn cael darn o walnut. Ideal? Ma'n edrych yn cwl yndi? Fewn i Pop Dy 180 hanner awr, bum! Efo bob dim yn barod, sa mond un peth arall i neud. Cue y Christmasy vibes, ia? So ma Dolig mynd i fod chydig bach yn wahanol blwyddyn yma yndi? Ond efo bob dim nyts sydd 'di digwydd yn y byd 'ma, ma'r flwyddyn yma 'di bod yn cŵl i fi. Dwi 'di ffeindio cariad, Amy, sef y hogyn bach o'r enw Lachlan. So 'da ni a Mam yn cael celebration bach. Dwi mor lwcus o'n nheulu a ffrindiau Ond ma' 'na bobl sy'n unigolyn yma, so dwi'n mynd i fod yn rhannu'r wledd 'ma efo rhei o bobl dre, efo help fy nghefndar, chef arall y teulu, Chris Summers a Porthi Pawb. So wela i chi munud, ia? Sut dach chi? Dw i'n epic, ddiolch!
Ma' mor weird fod yn ôl yn hen ysgol fi, Ysgol Syr Huw Owen, ysgol gorau'r Rhydyr! Fan'na o'n i'n neud Biology, Chemistry fan'na. Fi 'di ca'l few detentions yn y room yma fama ia. O'dd yr hen prifathro yn smalio rhy rownd fi o'r flaen pawb. Chris efo'r cornel. Ar ôl i'r teachers gyd fynd wedyn oedden ni'n dysgu fo pytio am awran. O'dd o dal yn rubbish yn golff. O'dd y lle 'ma'n massive pan o'n i'n kid ddo ia, ma'n bach ŵan. Dwi'n cofio brêc cynta o'r diwrnod pan o'dd gloch y llanw'n un rhedag o fama. Mewn i'r canteen i ca'l brechdan chips. Half ten yn bora brechdan chips, o'n i'n lyfio fo. Ond dim brechdan chips sy ar y menu heddiw. Yma yn ysgol Sir Rhiw ma' 'na griw amazing o wirfoddolwyr 'di bod yn gweithio'n galad ers y lockdown cynta yn cwcio pryda am ddim i pobl oedrannus a bregus o'r gymuned. Yng nghefnder i, Chris Summers, sy'n head chef yn yr Oyster Catcher yn Sir Fôn, oedd un o'r pobl a ddechrau hyn i gyd a mae o'n chef rili talentog. One lobster roll, loaded fries and a cod croutons on this path. Mae'r bwyd mae o'n neud yn ei waith bob dydd yn yr Oyster Catcher yn awesome, ond heddiw,

Ia, so sut nath hyn cychwyn i gyd ta porthi pawb? Wel, yn y cyfnod cloi gynta, o'n i adra, rhyw bythefnos, a methu'r cegin. So o'n i'n ista'n tŷ yn wyndro be, be fedra i wneud i helpu yr, yr, yr cymuned. So o'n i'n sgwrsio efo'r cynhyrchwyr lleol, anyway, ac um, digwydd bod oedd gynnu nhw lot o bwyd yn mynd i wast. So be nes i oedd, nes i ofyn amdano fo, meddwl, ia, na i gwcio i ryw dau neu dri neu bedwar gwahanol uh, bobl hen yn y, yn y cymuned. Ond nath yr tri neu pedwar 'na troi fyny 60 jyst yn yr wythnos gynta, a wedyn 120 yr ail wythnos. Nath hwnna dwblo i fyny wedyn i 240 a nath o snowbalio fela, o'dd o'n unbelievable. Amazing mêt, amazing. Iawn ta, ti ffansi mynd Hong Kong style ar y drws 'ma? Awe, dwi'n barod amdani.
Iawn, nawn ni cychwyn efo'r dalits, jyst tynnu topia off y dalits. Awe. So pa fath o pobol 'dach chi'n neud pryda 'ma i? I dechra off efo efo i oedden ni'n yy Darparu bwyd allan i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. A wedyn digon sydyn nathon ni sylweddoli o'na lot o teuluodd methu ga'l pres i mawn dim gwaith a wedyn nathon ni ddechra Porthi Plantos. Ia Porthi Plantos sef, ia, ia, o'dd o'dd hwnna'n rili poblogaidd hwnna de. Ond t'mo' ma' pobol ma' bod yn annan help dim jyst yn ystod lockdown ma' nhw'n annan hyn trwy'r adag. Ond ma' hynna'n wbath nathon ni sylweddoli Wrth i ni ddod allan o'r cyfnod cloi, oedden ni dal yn mynd â bwyd allan i pobl oedd wir angen o. So da ni dal yn neud ryw 300 o prydau yr wythnos i'r pobl sy rili desperate am y am y gwasanaeth yma de. Da ni'n siarad wan efo pobl fyny at Wrecsam, Conwy, i sefydlu Porth i Pawb yn fan'na hefyd.
So pan ydych chi'n delifro'r bwyd yma i'r pobl yma sy'n inni, the vulnerable, yr henoed, mae'n rili really neis yn actually gweld rwy'n yndi, yndi, a siarad fo rwy'n am, even os mae'n siarad 5 munud. Ie, yeah, definitely, ti'n ar round fi iwan, oedd gynnu fi rhyw 7-8 o bobl oedd yn derbyn bwyd, oedd round fi'n cymryd bron iawr i cwblhau, ti'n achos o'n i'n sgwrsio am o'r hir efo'r pobl ac oedden nhw'n gwerthfawrogi bod, yeah. bod fi yna'n gofyn sydd oedd i diwrnod nhw yn dechrau un pen nath ni ddechrau mynd â bwyd rownd. Ond a cwpl o pobl, oedden nhw'n crio, Waw, mae... T'wo, oedden nhw'n crio a gweld o'n anodd derbyn y gwasanaeth achos oedd o'n oedd o'n oedd o'n peth ryfedd iddyn nhw. Ie, dwi wedi arfer. T'wo, ie, ie, ie. Na, mae'n amser, t'wo, o mam fi'n high risk, t'wo, a basically oedd hi'n gweld lockdown, oedd aros mewn jail oedd hi mor unig. Ie, ie, ie. A dwi'n meddwl, ti'n sylwi faint mor pwysig ydy actually just Dy helo i rwy'n mynd i siop a dweud, iawn Mrs Jones, jyst yn pethau bach yna ti'n methu a ti'n mysylwi faint o pwysig di yna. Iawn ta, amser i cael y gwydd ma yn y pop du a wneud un bach o quality control ar y sides ma. Waw, ma hwnna well na un eisiau. Rwy'n ti yn siŵr bod o'n... Mae hwnna'n special yna. Stunning, Rhian, stunning. Fyny'r pop du, please. Diolch yr Elsef! Yes, chef!
Mae bob dim yn edrych yn amazing, ac er bod 'na ddeg gwaith mwy ohono fo na be nes i, dydi'r top class chefs 'ma ddim yn torri corneli. Ac ar ol cwpwl o oria, mae'r gŵydd 'ma'n barod. Dwi methu disgwyl rannu hwn efo'r gymuned, ond dwi isio gweld be mae Chris yn feddwl o'r cwc. Iawn ta, nawn ni trio beth? Awe. Cymra di, ta beth cynta, cymra di, ta beth cynta. Wel, diolch yn fawr iawn. O, dwi'n angen darn o'r ffat a'r croen a ia. Yes.
O, met. Stunning. O.
Dyna beth sy'n galw'n cig dolyg. Mm. Perffaith. O, sy'n lyfio, mynd chwalu mwy yn efo fan, ond da ni'n gorau... Rhannu fo fo bwyd. Porti pawb, yna.
Ond ni'n platio rest o'r cig, mae'n fyny. A we. Amser i bacio'r bwyd mae gyd, ia? Mae pobl Porth y Pawb 'di hen arfer wneud hyn. Ers ddechrau'r lockdown maen nhw 'di syrfio miloedd o brydau. A mae Chris yn trin pob un fatha bod o'n syrfio nhw yn ei restraunt.
Fel Ali Chris. Fel at ni ti. Awesome!
Ail chef! Ac ar ôl diwrnod cyfa o waith calad gin y gwirfoddolwyr, y lleiaf fedrwn ni wneud i ddeud diolch ydy rhannu'r leftovers 'ma.

Efo'r gwirfoddolwyr yn hapus, does 'na mond un peth arall i wneud, delifro'r bwyd 'ma i'r gymuned. O'n i methu neud deliveries bwyd Dolig heb roid un i Steffan a I G yn support worker fo. Ella bo chi'm yn gwbod, ond dwi'n gwithio fatha support worker i'r boi cŵl yma, Steff. Mae Steff yn lyfio Dolig mwy na neb, ia. Allan o'r 15 years dwytha dwi wedi gweithio 14 Dolig, ddiwrnod Dolig efo fo.

A, dim problem, dim problem. Byswch yn saff, ia? Diolch. Oce, ta. Ta-ra, ti fatha Santa Claus. Ho, ho, ho! Sut ydych chi, Caradog? Ie. Ydych chi trio rhywun o'r bwyd ydy? ie? Mae'n wedi dod y bwyd i ni. Do? Mae yna gwydd yna, dim bach o roasties, mash. O'n i'n cadw twrcis a gwydde, chi'n gwybod? Iawn, ydych? O, sut ydych chi?
Faint o neis oedd yna, cael siarad efo Caradog, to ella di Caradog wedi siarad efo neb ers ers wsnosa, t'wod, efo'r lockdowns 'ma a ballu, o'dd jyst neis cael chat, t'wo', rhoi gwên ar gwynab o, boi rili da, t'wod, fel hynna, be' ma' porthi pawb i gyd amdan, t'wo'. A Nadolig llawer iawn i chi 'de? Yn iawn.
Hwyl ti Nadolig! Helo, Hazel! Helo, sud 'dach chi?
Iawn, diolch, sud 'dach chi?
O, dim on' bach, chi?
'Dach chi edrych yn dda?
Do.

A hynna be mae Dolig amdan, ia, rhannu, spread the love, 'na Dolig llawen ia. Ond peidiwch â mynd i nunlle eto, chos ar ôl y brêc dwi isio rhannu pwdin amazing efo chi, sy'n crunchy, chocolatey, spicy a boozy. Anghofia Christmas pudding! Wan cedwch yn ol seri bach arall i Nain a wela i chi'n munud ia? So, dwi wedi smasho gwydd a llwyth o sides a di rhannu'r bwyd efo aelodau bregus o'r gymuned yma'n dre efo porth i pawb. Even yn yr amser crazy ma, ma bwyd yn medru roi gwên ar gwynab rwyn yndi? Ond amser am un recipe bach arall a dwi'n mynd Mexican style ar hwn, churros crispy sy'n fluffy tu mewn efo sauce chocolate spicy. Dwi ddim yn ffan o pwdin Dolig, ia, dwi'n gwbo ma' hwnna'n rili controversial ond y peth ola dwi'n gallu meddwl am ar ôl smasho thirty pit yn Blanket 'di ista efo bowlan o pwdin rili rili trwm. Anghofiai, nesh i fynd Hong Kong style ar y gwsg ond dwi isio mynd Mexican ar y pwdin! Churros! A os 'dach chi'm yn gwbo be' 'di churros, ma' nw jyst fatha doughnut rili hir, ma' nw yn lyfli a dwi am neud chocolate sauce Dolig efo chocolate orange twist, dwi yn lyfio chocolate orange Dolig! Iawn ta, neud dy batter yma. Sosban ar y tân. A ma'r mix yma yn rili rili syml iawn. Mwd o dwr. Pinch o da halan. Dwi'm yn gwbo faint bynnag 'di hynna os dwr gwyn. A dipyn bach o sunflower oil. Iawn ta, jyst rho bob dim disolfio efo'i gilydd. Unwaith mae hwnna'n dod fyny bybl, tynnu fo off y tân. A wan fewn efo mwg o blawd plaen. A wedyn jyst troi fo. Tan ti'n cael dwbl. Iawn ta, gith hwnna chilio am 2 funud, ti eisiau hwnna cwlio lawr rhywfaint? Dwi'n mynd i deep ffraio'r churros ma mewn olew sunflower, a peidiwch byth a llenwi mwy na hanner y pan. Na i checio temp yr olew. Temp prob di hwn, ond os ti'n meddwl i'n just llechio lliw bofare fewn, os hwnna cymryd rhyw 30 eiliad, 40 eiliad i brownio, ti'n gwybod, ti yna. Dwi eisiau mynd â hwn i ryw 190. One eight two, da ni bron iawn yna. Iawn ta, sos chocolate amdani. Rhaid padall ar y tân. Dwi'n adio pot o hufen chwipio, mymryn o lefrith, cracio a rwbio cwpl o cinnamon sticks, vanilla pod di torri'n hanner, a zest oren. A ta be, just cwpl o chillies next level di sychu fama. So, fewn â nhw. Stir bach dde. A unig peth sy'n neud wan 'di gadael hwnna dod fyny i berwi yn rili, rili slo. So'r syniad fama, mae bob un o'r flavours yna'n infiwsio efo'r cream. A ti'n be, mae'n smelio rili neis yn barod ia. O, orange zest. Dolig, mae'n ddolig! Iawn ta, mae hwn 'di dod fyny bybl wan. So off y tân efo a jyst gadel o dod lawr i room temperature, ma' hynna'n mynd i dadl y flavours infiwsio yn next level. Ŵan bod o lawr i room temp, dwi'n rhoi o trwy'r colander efo'r blasa 'na i gyd 'di infiwsio. Ideal. Nôl ar y gres efo, ond yn reit isel tro 'ma. A fewn efo'r chocolate twyll next level. Da chi gorau yw'r siocled da i hwn, iawn? Mae'n rili really pwysig rwan, da chi ddim yn gor-berwi hwn, iawn? Os mae hwn yn berwi rwan, eitha e gyd splitio. So, cymryd amser efo, a unwaith mae'r siocled di toddi trwad, fewn efo gled go lew o coniac. So, mae lot o recipes, adio booze yn deud llosgi'r alcohol allan, ond ta be, dwi'n adio'r bŵs yn diwedd hwn, chos dwi'm isio llosgi'r alcohol allan ar hwn, ia. Er bo fi yn lyfio cognac, fedrwch chi roi unrhyw bŵs da chisio yn hwn, ond sa fo'r un mor cŵl hebddo fo. A pan mae'n silky, smooth, yn sgleinio, efo consistency fela, mae yna. Iawn, off y tân. Iawn ta, mae'r olew di dod fyny, temp. Y churros amdani. Job bach i'r kids hyn os yn dolig. Siŵr swn i llai o llanast na fi ia? Siswn. Badly churros. Glas di fe fel. Snip bach. A ti'n misio dor-lenwi'r sosban mae o. Ffrio nhw yn batches. A jyst rhoi stir bach yn y to, troi nhw nawr yn y gan. Bydd hyn ond cymryd rhyw funud. yna, a drain bach a'r kitchen roll, a wedyn stret fewn i'r swgwr. Oh, hynna'n boeth. Ond ti eisiau rolio hyn mewn pan mae'n boeth, e. faint o stunning mae hwnna'n edrych. Hwnna'n mynd i fi atho ben twtil, dwi'n dal yn neud allan o churros a siwgr, dwi'n lyfio fo. Iawn ta. Fe hwnna'n dunk. Ho ho ho ho! Anghofia Christmas pudding! Mega crispy, a mae'r tu fewn jyst fatha cwmwl o'r tyro mwya ysgafn yn y byd. A ta be, y sôs chocolate yna 'di'r sôs gora chocolate dwi erioed 'di blasu. Mm. A ta ma' 'na cic bach dda ar y chili ia? Ma' chocolate a chili yn mynd efo'i gilydd iawn. Dwi'm yn poeni be' ma' neb yn deud. A ma' lot o coniac yn dda yno hefyd.